Tähemmül etýän kynçylyklaryňyz we başga-da näme haýrat we ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lutf we keremi bile kabul edip, belki hemmämiziň iki dünýäs abat bolsun inşallah. Eý musulmanlar! Bir gaty agyr gürrüňi boýun aldyk. Elbetde, awwal-ahyr Hudaý Tagala towfyk bermeli. Ýöne diýjek bolýanym, Pygambarymyz äleyhissalatu wessalam öz wagtynda kän adama görünmek nesip bolşy ýalak, irtibat baglamak nesip bolşy ýalak, Pygambarymyz äleyhissalatu wessalam-a şu maddy irtibat bar. Ony her kim özi bilen Hudaý Tagalaň arasynda. Ýöne Pygambarymyz äleyhissalatu wessalamdan size habar aýtjak bolsak,

Çopanda bolsun, parh etmeýär, padyşada bolsun, ümmet hesap bolandan soňra, iman kelemäni aýdyp, dini-yslamy kabul etse, gerçe dine paýbendisi sifirde bolsa, imany bar bolsa, pygamberimiz aleýhissalatu wessalama eltilýär, bir egnaň göwji ýaljak sogap-da bolsa, egnaň göwji ýaly-da günä bolsa. Her duşenbe bilen penşenbe emeller eltilýär diýdik. Pygamberiň ýaşy tamam bolup, gana tabdil boldy, eý musulmanlar! Bir üç däne olahan günä sebepli.

Gapdalda myn ýaly golakan-olakan gürrüňler, o hem muşkeliniň yzynda gezýär. Adam bir azajyk kellesi agyranda kellagyr derman atjak bolşy ýaly, birsüri muşkel aty mawerai bir görünmän duran ýerlerden mozahim tapylýar. O mozahimde näjere aýyrmaklygyny bilmäni gidýär bir naähli adamlaň ýana.

Ahun bolmaklyk sellege ýakamda imam bolmadan çürim däl. Ensarlary direltmeden çürim. Men özüm eý musulmanlar şu gürrüňleri bir tarapdan begenýän näme kyýamatda mesulyýetim sowýan şu gürrüňlerden. Eger men aýtmasam, diýmesek, eslaň yzyna düşmesek eý musulman doganlar, içdiçken men naglap duranym görersiňiz kyýamatda. Wezife-i şer'i bilip,

Hakyllaja ýaşaýşym ýalak, pukara bolup ýaşaýşym ýalak, biz aleme jinden habarymyz bolsun. Ynsan ýeriň ýüzüne myhman bolanda tagryban sekiz müň ýyl. Emma Hezreti Adem aleýhissalamdan öňçe fakat jin diýen mahluk, jinden öňçe kän mahluk geçipdir. Olaň gürrüňi Bu täze däl aýdylmaklygy. Fakat jiniň özi elli müň ýyl ýeriň ýüzüne hokm edipdir. Hezreti Adam aleýhissalamdan bäri sekiz müň ýyl, elli sekiz müň ýyl bäri ýeriň ýüzüne galemrowsy bar, hökümeti bar. We Hudaý Tagalada bir siri zatlar sebepli olarda mukellef edipdir, bizde mukellef edipdir. Bizde teklifde, kyýamatda sual-jogap bar, olarda-da sual-jogap bar.

Ýa Kehfini ýa Aýnadan gözlemek, ýa şoňa meňzeş bir eslu esasy ýok zatlaň üsünde, bar üsünden kök düşýände bolsa tarapyň öz tizliginden ki seň agzyňdan bir siri ettelaat çekýä, ýok, o ettelaat çekenak, men keplemäkäm maňa aýtýa diýse, oň bir nowkerçiligi bar. Bir özünden bir başga bir şeýtanlara nowker bolup, şu nowkerleň-de olara ettelaat berýä. Maglumat berýär, prentden çykarýar bir syry meseleleň. Alhasyl ynsanyň zindigisi olar ýaly bir gyýby zatdan hali bolmaýar. Ýöne şuny aýdaýyn, jyn ynsanyň zindigisine dehalat edibilýär. Hudaý Taala şeýdipdir, ynsan jyny görmeýär, emma jynlar ynsany görýär.

Ýa öz zenanasyna, Türkmen sährada bir zenanalar ýaşap be benduhuda derdiň içinde. Şu zenanalar gün ýaşdy indi otag hababap adamsy bilen estirahat etjek. Adamsy ýa zenanasy gürrüň berýär biz otag haba uranda bir gara zatdy otag haba uryýa.

Näme etjegini-de bilenak. Özi bir biabraýlyk. Kim aýtmaly şony, eý, musulmanlar? Meň derdim şo bolsa, meň zenanama bir jyn gelip, şeýle eýe bolupdyr, täjawuz etýär diýip, kime baryp ýüz aýtmaly şony, eý, musulmanlar? Bu matky bahylçylyk zaman. Gülüşjekler, o zenanany mesgere etjekler. Kim kimden çürim aglaýa, göz ýaş dökýä eý musulmanlar. Tesarrufatlar, hatda tükanyň öwne müşteri gelende serfe nazar etdir bilýä. Guda garnaş boljak bolup hassa garik gidende şu hassa garin pozdurup bilýä. Iki tarafa işliýä üsünde sor et ba. Eziz jemaatlar sor et bajynda. Şu mahaljyk men bir zady diýsem, Maşrykda gezip beren bolsa, meň ýanyma bir lahzada hazir bolup bilýär. Hudaýtagala olaň ygtyýar beripdir. Jabeja bolmak entegaly mekan beripdir. Maşyn bilen gaçyp bolmaýan mahluk. Oňam diýjek bolýanym, iki däne guda-garyndaşyň arasynda kepliýär, kepliýär, kepliýär, kepliýär, hatda ýürege girýär. Dini eslamyň aýdýan zady, jyn bedene-de giribilýä, tesarrufaty dahyly-da bolup bilýä, adamyň gaharyny getirýä, gorkuzýa, biderek-biderek ýagdaýlar. Ýa şoňa meňzeş kän täsirler, hanabada-da mähebbeti aýyrýa, eltihap getirýä, esteres getirýä, ýürek howlukma getirýä, hatda bir şahsyýetler bardy jamaada bendehuda jyn eýelenip, Ýüregine howsala salýar, estere salýar. Näme etjegini bilmän, kellesini diwara urýar gije sagat ikide-üçde. Näme bu öz derdi güýçli. Ýagzy güýçli eý musulman doganlar. Ondan soňra-da hotkeşi edýär. Eý musulmanlar, bir jowan oglanlar ýaşaýardy biziň öz şährestanymyzda. Ene dogma logt gezerdi hyýabanda. Näme diýip eýelenipdir? Özünden güýçlini görenak. Guran üsüne baranak.

Bende Huda özümizde mähäbbetimiz bar eradetimiz bar ders diýip aýdýas. Inşallah olarda gyn görmez. Eşdeni bilen şon ady belli däl. Bir zenanalar bar on bäş ýyl bäri ýigrim ýyl bäri saçyny bir zat kesýä. Könek kesilýäi musulman. Öýüň hanabadasy suwa düşmäne baranda hammamda rahtawiz bar eýmaş gysdyrylýan şon eýmaşlar zyňk göberýä beýläk. Näjire sen suwa düşjek şo hammamda. Bir hanawadalar bar, çagasyn mydam çenk gurulýar. Dokma dokýar garyp goňşukdan çürüm. Dokmasy iki barmak galanda, bir gaş galanda dokmasyny kesýär, gije bir zat. Goýunlaryny ýüzýär. Mallary damak çalýar. Dert daşlaýy musulmanlar. Şu bar men Efrigadäki musulmanlaryň gurrugyny aýdamak. Ýa Çindäki musulmanlar şeýle müşa, türkmen sähradäki dertleşiler.

Jyn kakmak diýerler. Jynyň ellegermekligi diýerler. Messe şeýtan diýip nämä diýerler? Mess diýip kakmak diýer, ellegermek. Şumal meň elimden şeýdip tutsalar, şoňa maňa mess diýerler. O zatlar biljek bolsak, eý musulmanlar, billäň galyň şu gürrüňleri. Jynyň ýaşaýan ýerleri ýaryklar. Deşikler, çukurlar, hiller. Ýaryk diýýänem gözleň şu geýimimi görýäňizmi? Şu geýimiň ştasa ýarykdyr. Gaýaň gapdalda ýarykdyr. Näme parh edýär, näme netije alýan? Bir mugada men şu haýýaty ýetjek bolsam, bismillah diýip başlamaly. Şular ýaly ýerde bolýar. Haýýat doganlar. Ýaryk bolsun, deşik bolsun, şoňa garynçaň dermanyny sepjek bolýar. Ýa bir zat etýär, ýa gadymda sadalyk bolup, hine zada peşew edilýänmiş. Bihem bolmaz, etmäň diýipdir. Otagda jyn ýaşaýar. Ýaryklar, zatlar, ýa gawaklar, ýa bag. Bagyň tenesini çapjak bolýaň. Ýarygy bar, paltany gün şoňa kükleýär, basym neme edermika diýip. Otagda jyn ýaşaýar. Bismillah diýmeli şo tada. Bir ýollarynyň biri şo. Ýene bir ýollar girýäni, dehalat edýäni gyzgyn suw diýip gadymda eşiderdiňiz. Gyzgyn suw Eýne biziň şumat memleketde ýaşaýşymyz ýalak 8 milliard ensan ýaşapbe. Gaýgysyz aýdyň 100 milliard jyn ýaşapbe ýeriň ýüzünde. Biziň on barabar, belki ýüz barabar, wallahu alam, bulaň sanyny amary bellidä, şaýat biziň müň barabarymyz bolsun. Ýöne mydam ynsanyň zendegisinde jyn ba, seseňde oň üsüne düşýä, gyn görýä. Ondan üçin gaýnan suw sepmäkäňiz bismillah diýiň diýipdir. Ýeke o däl, şira agdarýaň, çaý artypdyr. Şira aşpezhanada siňgiňe agdarýaň, bismillah diýmeli. O lülelerde jyn ýaşaýa.

Bir ýerde bökjek bolaňda, adam nerdiwanda iki pelle, üç pelle galanda bökäýýä. Bir ýerik bökjek bolaňda bismillah diýmeli. Ymkany bar birjin estirahat edip ýatan bolup üzüne bökdüň diýipdir. Maşyn, massa çekýän dogan, gum çekýän dogan, tahliýeýe bar etjek bolýaň, bismillah diýip tahliýe etmeli. Şa Aýşa tada bir estirahat edip duran zat bardyr.

Ýa ynsanyň öýünde ýaşaýan bir jynma, elbetde takwa adam bolsa ýaşamaýar, atdy ynsanlaň zindigisinde bar diýär. Oňa amer diýerler. Ynsan bilen bile ýaşaýar. Ýöne ezýet görse ezýet-de berýär. Emma bir jynma Pygambarlarda-da bar. Oňa Garin diýerler. Hudaý Tagala ynsany günä bilen, sogap bilen azmaýyş etýär. O hem günä buýrup duran bir jyn bar. Her kimde-de bar. Ýaradylanda ölüsi özünden çirin bir jyn ýaradylýar. Oňa Garin diýerler. Pygambarymyz aleýhissalatu wessalam aýdypdyr, Meň-de ýanymda bar. Ýöne Hudaý Tagala towfyk berdi, ýanymdaky jyn musulman boldy diýipdir.

Her dem bili bir azat gezip beren adam bolsa zynat aýtýa. Emma bärki gezip beren ulama bolsa, ulakan ussat bolsa, teberruk adam bolsa, oňa bäri başy, aý uruny ýitirse zat tapmasa, hatdagal mubah zatlara çörňeşdirýä diýe, sogaby ýok zatlara. Ýatmak mubah zat, tesbi sanamak sogap. Sanamanyň bilen günäsi ýok. Hatdagal şu garynyň etýän işi takwa adamlara mubah zatlara çörňeşdirýä, ýatyrýa, Çaý içirýär, ýene bir zat etýär. Täki ybadatdan galar ýalak diýip, şeý diýýär, eý musulmanlar! Lebas geýeňde, eý musulmanlar! Lebas geýeňde şeýtýäň. Biýeňin geýende-de şeýtýäň. Lebas geýeňde bismillah diýmeli diýipdir. Imkany bar, sen eliň aýlaňda, eliň bulaňda gezip beräniň birine degsin diýipdir.

Ýassu olar, Hawa, gowy garalar, ondan soňra çagalaryňyzy çykarsaňyz çykaraň diýipdir. Araz aýy agzaçar wagtda üýşülmeýärmi, hyýabanda bir çaga tapylanak. Şu memleketi yslamyň alamatlaryndandyr, raýat edilmeli-eý musulmanlar. Men kän gördüm diýsem-ä diýmäýin, çün meň reştem bi jyn okymak däl, ýöne ýola salýan, kömek edýän, elimden geleni edýän. Ýöne men özüme kök düşdi. Gyzyl şamak, ak şamak, şolaryň ikisi ýaşmaka gidip, metruky ýerlerde aýlanyp, jyn eýe bolup, awara bolup gezip ýörerler, ba, gördüg-eý, musulman doganlar. Biri Pygambarymyzyň wesýeti gije bolanda, Agyzy açyk gap goýmaň diýipdir. Agyzy açyk gap goýmaň diýipdir. Bir muga agyz açyp goýjakda bolsaň bismilla diýmeli. Nahar artýar, şam artýar. Şamy gelip openiň üstünde goýjak ýa ýahçalla goýjak. Bismillarrahmanrahym diýip goýmaly şony. Ýogsam şeýtalla iýýär şondan eý musurmanlar. Gije gafyny ýapdaň ýatyň diýipdir. Gafyny ýapaňyzda Bismillah diýip ýapyp ýatsaňyz, daşardan şeýtan-jyn ezýet beribilmez. Ýene biri, Bismillah diýip iýip içmeli. Çagak döwür etmeli özüň-de. Bismillah diýip başlasaň, şeýtana paýy bolmaýar, o gazany iýip bilmeýär. Ondan çürim, Wala mebite, wala aşaa, Aý, bu öýde ýaşap boljakka diýip çykyk gidýä diýä. Bir-ä sagal bilen iýmeli, çefel bilen iýseň, iýýäm şeýtan gelýä diýä. Sen bismillah diýseň-de çefeliň bilen iýseň, şeýtan gelip tabaňdan iýmän odurýa diýä. We şunda tejrübe billäň galyň aý musulmanlar, bir öýde şeýtan jynlar iýip-içki tapsa, iýip-içki tapsa şu öýden çykmany gyn görýä. Her hilli okýaga. Nämeden çirim? Şon gazasy bar, tagzyýesi bar. Gaza iýeňde sagalyň bilen iýmek, Çefeliňden şeýtan gelýär. Bismilla diýmek. Bismilla diýeňden bir mugu ýadyňdan çykarsaň, Bismillahi awwalahu we ahyra, äwwel ahyr bismilla diýmeli, ýadyňa düşen wagty. Biri-de nahardan galan süňkleri. Men özüm gören adam eý musulmanlar. Biziň özümiz kän zatlar tejribe etdik. Biziň özümizde tejribe boldy. Musafir etdik, ol gün aýdanlarym. Süňk jynyň iýbiçgisi. Ähli ibiçgi Pygambarymyzdan sorapdyrlar, Jynlar Yslamy gabul edenden soňra, Ýa Resulalla, bize ibiçgi näme boldy diýende, onda Pygambarymyz aýdypdyr, Her naharyka Bismilla diýilmese we kän zatlar sanapdyr, şoň biri süňk, ostahan. Süňki şamy ýeňden soňra, nahary ýeňden soňra, Zobaly hesap edilmeli, äpberilmeli, öýde durmaly däl. Jynyň gelmekligine sebäp. Hatda şu Muşemmäni açyp biz bir musafir etdidik. Şonda bir süňk nahardan, şamdan öndi. Şon oglalla biziň hemseferlerimiz şony takçada goýdylar. Gijäň bir wagtynda jyn Muşemmäni açyp süňki iýip otyr deý musulmanlar. Biziň özümiz jyny gördük. Gorkup-da duramyzak. Ýöne size kän tejribelerden aýdyp dur. Biri-de, Eý musulman doganlar, taamyň galmaklygy, Türkmensährada beter ýoň meselelerden. Çaý bir estekan, bir liwan çaý içýär, etejiginde zat galýar. Ýa küllen içmeli, ýogsam-da ýarysyny goýmaly, ýa bir zada mäsref etmeli şo galan çaýy. Şam iýýäň, nahar iýýäň, piştestide birnäçe däne tuw galýar. Eý musulman, pygambarymyz aýdypdyr, Ynsanyň şarabyndan, ýagny şarap diýen nuşideni, ynsanyň nuşidenisinden ýa gazasyndan galan zat madamyki ýene istifade etjek diýip muhafazat etmese, şony Guýjak bolsa döwrege iberjek bolsa şo gaby şeýtan ýalamana durýa. Şeýtan mesref etýä diýe şony. Ýa kamyl iýmeli ýogsam-da galmaly bir mukdar iýke mesref bolsun. Ýok. Bir azajyk indi tamam boldy. Bir azajyk birki galamda galypdyr. Hatda gal ony towuk çüýçä bermeli. Bir zada mesref etmeli şeýtana galmasyn. Hatda tawygyň özi-de doga etýä diýe. Meni şeýtan ýalatmady diýip.

Biziň özümize bir zenana kökdüşde haýýatda bir ýylan bar. Şony tike-tike edip öldürtdim. Soňra dişimden jyn çykanak, meni tike-tike etdiň, hanabadaňy tike-tike ederin diýdi diýýär. Tähdit etdi diýýär. Nämeden habary bar şoň? Dinu diýanatdan daş pygambarymyz aýdypdyr, üç defe şony kawuň diýipdir. Çöpçä dürtüň. Ýene bir zat ediň. Üç defe haýkyraňdan soňra gitmese, biliň şo äsl ýylan, o hem öldüräň diýipdir.

Biri-de gijäň bir wagtynda gygyrmaň diýipdir. Gygyrmak. Şu gijäň bir wagtynda gygyrmaň özi eger ensandan jogap gelmese jyllaň özi ezýet bilen jogap berýär diýär. Biri-de gijäň bir wagtynda dewazäbebet gaty gülmäň diýipdir. Bir jyllar bar diýipdir. Bir jyllar bar, bir nefer gijäň bir wagtynda, olaň galamrowynyň çaşýan wagtynda, aýlanýan wagtynda, bir neferiň gaty gülenini görse, şony aglatmasa sowulmaýan jyllar bar diýipdir. Gülmäň diýipdir, gijäň bir wagtynda lak-lak edip. Bir-de aglajakda bolsaňyz, gije bolsa, Gijäň-de milletiň aýagy ýygnanan wagt bolsa aglajak bolsaňyz, ýuwaş aglaň. Gaty aglamaň diýipdir. Gaty aglaňda-da, jyn gelakamda gujaklap, eýle namys bolýa saňa rähm edip diýipdir. Gygyryp aglajakda bolsa ahyretden çrimýä bir musibat düşüpdir, bismillah diýsin. Ýekeje özi musapirete gitmesin, ýekeje özi ýatmasyn bir otagda. Bir deý musulmanlar aheňk.

Her ýerde aheň aýdylsa, Parhedmiýa, sen özüň mejlise ragys bolma gerekkä, bir ýerde aheň geçse şeýtanlar oýun çykarman oturýar, şol adama eýe bolýarlar mähebbet edip. Çyn olaň söýýän zady. Birde bu babatda bir uzak gürrüň etmeli, ýöne muhtasarrak aýtjak bolsam, aheň geç diýen adamyň eradasy zeýif bolýar. Hudaýtagalaň hylkaty şo. Şondan çüým haram edipdir aheňgi. Meselem, jaý saljak, iş bitirjek, toý tutjak, Kuran hevis etjek, kazamy aljak, dünýewi ýa ohrewi işde eradäňi zeýif etýär aheňk diýip, şeý diýäýi musulmanlar. Ýene bir hemme kişiň bir soalydyr, Gije ýatamda garabasalak basýar diýip. Şu garabasalaň hakykaty ennam gurulmak zat däl. Garabasalaň hakykaty jasum diýen bir Jynma. Mahsus şundan çyrim. Jasum diýen bir ynsana bir mozahym bolmadan çyrim bir jyllar we elbetde ony Hudaý Taala ynsanyň özüne azmaýyş formynda garyn ýalak goýmandyr. Ynsanyň säheliň garysyndan gelýä. Jasum diýen bir jynma oň birje däne wezifesi bar. Iblisden ders alýa. Iblis iki hezreti Adam aleýhissalamy jennetden çykardy, kyýamata çenlinde öljek däl, hemme jynlar ölmeli bir iblis ölmeli däl. Iblis kyýamatda ölýär. Hemme jynlar ölüp du, motdeti tamam bolanda tewelludi bar, ölmesi bar. Şu iblisden ders alanda jasum bir wezife goýlupdyr, kyýamata çenli her jynike jasum diýen at bolsa, Näme, musulman ýatjak bolanda syrtynda durýa, ýatanda bogýa diýe şony baryp. Oňam oň dermany näme iki zat diýipdir. Bir-ä Bismillah aýatul kürsi diýip ýatyň diýipdir. Bir-de jasum bolsun beýleki şeýtanlar bolsun. Jynyň kafiryna şeýtan diýerler. Jasum bolsun ýa beýleki şeýtanlar bolsun. Sag taraflyn ýatýan adama hiç mowada ezýet berbilmeýär. Çünki Pygamberimiz aleyhissalatu vesselam mubarek sag tarapa ýatyp, mubarek sag elini sag ýaganyň etegine goýup, Şeýdip ýatardy diýäýi musulmanlar. Pes ensana musulmana olakan dersleriniň biri. Bir gyn jyn eýelenýän zat baýy musulmanlar. Bir nefer gelse şuň üsünden gelýär. Ganymat bolsa messe aşak diýerler. Olakan geriban gyr jynlardan. Entek-mentek Kuran aýtdyranyň bilen, okaýanyň bilen-de çykýan jyn däl. Şun aşyk bolup gelýär. Messe aşak diýerler. Messe aşagy-da ynsanyň özi sebep bolýar, şeriýetiň towsiýelernden daşalansoň. Messe aşaga giritýän adamlaryň ýollary biri eý musulmanlar, gije aýnany gözlemäň diýipdir Pygambarymyz aleýhissalatu wessalam kän. Adam aýnany gözleýär, özi awadanlygyna ýa gelşigine ýa gelşiginiň ýoklugyna. Iki ýagdaý bar. Ýa owadanlygyna özi pahyrlanýar, ýok-da bolsa, Aý, otam pytasy, otam garrypdyryn diýip, bir zada narahat bolýar. Alhasyl, şo aýnadan gözlände Hudaý Tagalany zikr etmese, şo taýda eýýäm bir jyn musallat bolýar diýýär şoňa. Ondan üçin gije gözlemäň diýipdir. Gözlejek-de bolsaňyz, pygamberiň sünnetidir. Her muga aýnany gözläňizde Allahümme kema hassente halki fehassin huluki diýipdir. Pygambarymyzyň özi mubarek aýnany gözlände şeý diýerdi diýe. Allahümme kema hassente halki fehassin huluki diýerdi diýe. Aýnany gözlände. Ýani näme? Jan Hudaý hem çenanike men helkatym gawy edişiň ýalak Kör-dä, ker-dä, lal-la, hylkatym gawy edişiň ýalyk, meň ahlagym-da gawy et diýip doga ederdi diýýär. Maksat Hudaýtagalany agzamak-da. Ýene bir ýollarynyň biri, Eý musulman, deşwik girjek bolaňda doga etmeli. Allahümme inni auzu bike minel hubsi wal habais. Erkek şeýtandan, urkajy şeýtandan Hudaýa pena. Hammama girjek bolsaň şeý diýmeli. Çün ynsanyň awraty loht bolýar.

Igne urjak bolýaň, igne urdurjak bolýaň. Awratyňy açmakaň Auzubillahimineşşeýtanrajim, Bismillarrahmarrahim diýip açmaly. Jynlar görýär, eýe bolýar. Eý musulman, mässe aşak sähterrin mäsleň biri, hatda erki adamy zenanasyndan sowutýar, zenanan erki adamdan. Baly ýaly ýaşap ber. Emme başarsa, men ejaze beriň rahat gürrüň etmeli bolýan. Hemmäňizi dogan hesap edýän. Başarsa erki adam öz zenanasynyň awrat ýerine Endamyny ellegersin, ellegertmeýär. Başarsa, gazaýy hajat etsin, şehwetini bitirsin, başarmaýar. Nämeden üçin eýe bol ogly? Ýaňy aýtdym-da, messe aşygyň alamatlaryndan zenanasyn gelip nezdiki etýär, zena etýär, tajawuz etýär diýmeýärmi? Messe aşyga girýär degil şo. Bäri başy adamsyny golaýlatmaýar. Bäri başy zenanadan bizar bolýar. Aňyr başyndan hesap etsek,

Zenana doganlar gije ýatanda zenanaň ýüz aýa daban, ýüz aýa daban, şu üçüsinden başga ýeri kökezmäne ejazaty ýok awratda, o hem gije ýatanda näjire bolýar, muň saçy açylýar, muň dabandan şaýat aýagy bir mukdar göňe gelsin rahat estirahat etýär öz öýünde, bu näjire mässäişege giretjekkä bolsa aýatul kürsi bismillany aýtmalydyr. Ondan soňra sen saçyňy açyp ýatanyň bilen hiç muňa-da müşgil ýok. Ýagny jyn eýelenip bilmeýär. Biri-de şeýtanyň jynyň gawy görýän zady Eý musulmanlar, şeýtanyň jynyň gawy görýän zady kesafetidir. Dişi musulmanyň arassaja bolmaly hemişe. Sakgal, murtuny, saçyny arassaja saklamaly. Nezafetilje, üsti arassaja bolmaly. We batyny nezafete hususysy bardyr. oňa-da ýetişmeli. Dyrnagyňy kesmeli bolşy ýalyk nezapeti hususyňmy, oňa-da ýetişip durmaly. Şunda kutahy etseň, mässa aşak-a däl, ýöne jyn eýelenmeklige sebäp diýäý musulmanlar. Alhasyl, her ýer bolsun, öý ýykjak bolsaň, bir zady boşatjak bolsaň, bir zady goýjak bolsaň, aljak bolsaň, Bismillah hetmen diýmeli. It bilen eks awalla gürrüň geçdi, bir öýde it bolsa, eks bolsa, jyn gelegen bolýar, perişde gaçagan bolýar diýdi, muňusyna durjak däl. Äwwelkisi mässe şeýtan boldy, ikilenjisi mässe aşyk boldy, üçülenjisi göz degme boldy, eý musulmanlar! Göz degmek hak zat. Awalla CD-lerden gürrüň eşidenlersiňiz, Pygambarymyz äleyhissalatu wessalam aýdypdyr, Ölüm Hudaýtagalaň elinde. Ölüm Hudaýtagalaň elinde diýipdir Pygambarymyz äleýhissalatu wessalam. Adam ýazygly omri bar, Hudaý möhlet beripdir, şu omri ýazypdyr. Ýöne ýazgytdan soňra, takdyrdan soňra, gysmatdan soňra sebebi gürrüň etjek bolsaň, meň ummetimiň köpsi gözlegme bilen dünýeden geçer diýipdir. Bagda kaza illahi taala we kaderihi bil ayni dipdir hadis şerifde. Hudaý Taalaň gaza gadarydyr. Insan birnäçe wagt ýaşap ölüp gitmeli. Ýöne meň ummatymiň köpsi şu göz döwmek bilen dünýeden geçer dipdir. Eý musulman tesaduf diýendirsiň, bir adamyň gözi şu. Saratan tutdy diýen bir adamyň gözi Pygambarymyz aleýhissalatu wessalam aýdypdyr, Bir-biriňizi öldürmäň diýipdir. Mäşäallah, bärekallah diýdäň duruň, Alla barrakta, bärekallah diýiň diýipdir. Göz degmäň birje däne dermany bar, o-da mäşäallah, bärekallah, aý berekallah. Bir gawy zady goýaňda, aý bärekallah, gawy jaýy görýäň, aý mäşäallah, toýuna ýarasyn. Şu taýda bir Gawy sogap iş etmeli, bir doga etmeli, toýuna ýarasyn maşyn matury, agzy bir bolsun bir kejebäni görseň, meň oglumada nesip etsin, şu taýda bir sogap etseň ýa bir doga etseň ýa bir zikri bolsa, insana musulman gafil bolmaýa, o hem gözlegmekligiň öwüne geçýäýi musulmanlar. Ýene biri. Bir äjini kakmak, birde messe aşak diýdik, birde göz döwmek. Indi list formunda geçjek. Birde gorkaňda, eý musulman, bir zatdan gorksaň, gije bir ýoldan ýörüp barýaň, gorkýaň, faqat Auzubillah aýdyň. Jynyň eýe bolmaklygyna sebäp. Auzubillahiminaşşeýtanirrajim. Auzubillahiminaşşeýtanirrajim. Auzubillahiminaşşeýtanirrajim. Hatda biz bir ýerlerde ýörüp barýardyk, eý musulman, men özüm ranen diýip bolup barýardym.

Ondan soňra göz degmeden, gorkudan, gazapdan, günäden, şehwetden ynsan salym galsa-da, arassaja gezip be, molla, arassaja gezip be, sofy, arassaja gezip be, hejaplyja. Emme görýäň, bir zat ezýet berip başa gaýladýar. Bis säher bolýar.

şeýtanlary, kafirleri, şolardan kömek alýar, olakan günäleri etmeklik bilen, o-da şuňa bir gudrat berýär. Eger beter olakan günä etse, özüne noker jyn berýär, ýok, ganymadrak günä etse, onda gidibem boldy diýär. Ýalandan bir kagyz, bir zat ýazan bolýar. Bularyň hemmesi bir adres formunda, eslisi bir jyn iberýär şo tak, bir mämuriýet sebäpli. Hawa bilen gelibilýä. Bir siri seherleri hawa neme diýýärler? Hawada pagş etýärler jyllary. Ýel össe şoňa barmaly. Her ýel ösende ýa atyr bilen. Her muga atyr şo ýaýrasa, şo mähebbetede atyryň ysy gidýänçä bolup durýa. Ýa gum sepmek bilen bolýa. Haýýadyna gum sepýä. Näjire neme etjek? Näjire biljek? Iýip-içgisine goşulýa. Sehr edýä. I Medençrim, Eý, musulman, adamlar haýa etmeýär-hä? Adamlar Hudaýdan daşaldy-eý, musulmanlar! Bir entek säherler men jamy öýde görýän, Abe Zemzem diýip içirdile diýýär-eý, musulmanlar! Abe Zemzem diýýär haram suwuna-eý, musulmanlar! Gel-akamda gelip Mekgeden gelýän suwa meňzedýär. Şony gel-akamda içirýär. Abe Zemzem-de bolsa, mutmaýn adam bolmasa içmäň. Ýa bir ýerde gömýärle, ýa dün edýärle. Bulaň hemmesi bir entek ýerlerde bahana bolýar, jynyň özüni iberýä. Emme bir entek ýerde şuň özi teleke, şuň özüni olakan günäh edýä. Gawy düşüniň, bir entek muga porhan gabatdan bir günäsi bar. Ýöne bir ýalandan bir kagyza ýazýa, o adres formunda, indi gum bolup sepsin, atyr bolsun, Ýa parh edimi ýa, gömmeli bolsun, düwmeli bolsun, daňmaly bolsun, her näme bolsun. Bular fakat esbaby zahyry adres formanda. Emma käde bolýa, şuň özi ol okan günä. Şu bilen ne iberýä. Meselem näjire diýsene. Eý musulmanlar, eý aýal logarlar, diniň berýän towsyýasydyr, saçyňy, dyrnagyňy, adatemaha negidäki gany gömmelidir şu zatlary. Diniň aýtýan zady, saçy gömmeli dälmi? Ýaşulylar bilýändir. Ýitip giden sünnetlerden, gömülip giden sünnetlerden. Araýyşger dogan, wezife-i şer'idir, musulmanlaryň saçyny äkidip gömmeli, täke jyllar almaly ýalak. Saçyň wesilesi bilen sehr etýärler. Dyrnagyň wesilesi bilen sehr edýärler. Bir-de adetemahana, aýal doganlar,

Şer adam bolsa, telek adam bolsa sen puly garz berýäň-de, şol öwrülip saňa pul getirýär şeýle, bir desse pul getirýär, on müň tüwen getirýär, ýüz müň tüwen getirýär, şuňa zetde sehr dogalary çüfläp oham jübiňe salmaly. Şuňa sehr etýärler. Hatda reside banky, seň duşmanyň saňa bergisi bar, sen ne alýaň-da bir zat edip, reside banky bardyr, getirýär saňa berýär, guýdum diýip, şony sehr etýärleý musulmanlar.

Eksi porofaýl, şony äkidip säher edilýär. Bir hanabadalar bar, kamyl tohum tüýji bilen tamam boldular, bäş nefer, alty nefer aýryldy gitdi hemmesi. Sona gördüler gabrestanda gabryň içinde bäş däne eks çykypdyr, säher edipdirler musulmanlar. Eks ýaňlat hususy albumda bolmaly. Jürret edip sen aksiň goýýaň, tahsinatyň hatda gal bolsun. Profaýl goýsaň, duşmarlaň sen aksiň alýa. Hanabadegi gyryp bilýä. Aks bir zady işlenýä kök, köküni gyrjak bolanda işlenýä şu säherlerde. Aksini getir diýä. Hatda biziň jamämiz dargady, gadymda şu geýimi berip bolýady, geýim öýde ýaty hemmesi dargap. Bir däne geýim bermýän men döwrege. Nämeden çürim? Geýim berseň säher etýärler. Indi badyra mutmaýyn adam bolmasa, eý maşyn berip bolanaga-eý musurmanlar. Haýryňa. Säher etýär. Işleýär üstünde-eý musurman doganlar. Eý maşyn haýryňa berjek bolsaň bille ber. Gapjanyň haýryna barjak bolsaň bille ber. Hatda bir hudkär her näme bolsun. Seňkidäm şo. Bilip bermeli musulman doganlar. Biri-de zenana doganlara has. Jyn, sehr, jadu, sen hemişe namaz arassa hemme dogalaň edip gezýäň. Erki adam bolsa şeýle. Ýylankaý sen taat, ybadat, özüň seňgerde saklaýaň, zenana saklap bilmeýä. Her aýda bir hefte adaty bar. Çagasy dünýä gelse kyrk gün Şo günlerde seherle, saherle, jadygärle şo günlerde keýp edip seňisinde näme bar name bolsa dökübilýär. Zenanalara kölden köplenç wagt seheriň täsir etýän wagty adat wagtlaryna gelip ýawyýar. Ondan çim adatyň boldy dämi, boljak bolýar. Bir günüňçe adam syşyny täsin etmeli. Näme? Fatihe, Aýatul Kursi, Felak, Nas, Gul huwalla şolary okyp durmaly günde. Ertir agşam, täkejin ýa uýmar ýalak, nifas wagtda-da şeýle. Bir ýerde zenanaň özi Kuran okyp bilmeýär, adat wagtynda Bismillah diýýär, Bismillah-ny kän aýtsyn-aý musulmanlar. Ýene bir jynyň eýelenýän ýerlerinden galypdy waswaslyk. Sehre degişli däl, waswas. Waswas adamyň dermany, eý musulman, günde patusyny, ýorganyny, halysyny ýuwýan adamlar bar. Günde. Özi bir dert. Myň birji dermany bar, innemelle. Sen haram diýe. Şu haram diýen zadynyň üstünde baryp namaz okymaly. Birji dermany bar. Ulamalar şeý diýe. Bir wagt bir alym mesjide gelýärdi diýe, öýde dahrak kylyp, ýolda palçyk syçyrat diýe. Ýaňky waswas etýän jyn geldi diýe, seň ösüň haram boldy diýdi. Heýlem haram bolsa diýe, akamda palçyga dolandy, geýim bilen gir mesjide girip gitdi diýe. Sona gelmes diýe. Behtirin ýol haram bolsa şu öwlüň üsünde men namaz okaýjak diý. Hem çynani ki peşewde waswas bolýada. Peşew gelýämika diýe görýä ýok. Oham namaz okyp duda peşew geldi diýe. Wah derman naşa men şu peşew bilen daha namaz okaýjak diýmeli. Şeý diýseň iki gün üç günde ref bolýa şkoldan şe. Dinde günäkär bolmaýaň. Eger waswaslyga gireseň, ýuwup duň-da, iki depe ýuwup dursuň. Hatda iki depe ýuwýaň, üçülenjisini ýuwaňa şu ölüň üstünde namaz oky, palçyň üstünde namaz oky. Waswaslyň ýolun aýyrmaň ýoly, musulman doganlar. Mundan başga dogasy-da ýok, zady-da ýok. Birje däne ýoly bar, innemeli. Eý musulmanlar! Ýene bir säherleň biri narahat bolýan, eý musulman, näme diýmeli bulara? Hatarnakteryn säherleň biri gabryň üstünde bolýan säher. Bir neferiň neslini gyrjak bolanda şu ölik säher edilýär. Näzire säher edilýär diýsene? Meni habarym bar şu dertlerden. Hoş bahal siziň habaryňyz ýok meň ýakam tutulýa aýdylmasa. Men aýtýanyma begenýän ýöne balygyna gynanýan. Öli ba öli. Öliň endamyna ýazylýa. Bir sehrla ba öliň endamyn dilip süňküne ýazylýa. Bir sehrle ba kefenne ýazylýa.

Memleketde in heme amçylyk ba, kän ýerde olama tapylmaýa. Bir gezip berän adamlar keýif edip ölüp jesedine zat ýazýarlar. Ders almaly, ders almaýa. Hatda kefenine ýazýa. Hatda jaýlajak bolýan, gör, aýagyny näjire basýa. Şol adamlar gabre girsin. Hatda şo gabryň içinde dada sehr başga ýerde, jüwsünde du, kükürük dagan ýerine şeýde akamda salyp goýberýärler diýýär musulmanlar. Näme şoň neslini gyrmadan çyrym. Gabyr açylýar. Hatda bir entek sehirler bar, ölini açýarlar, yzyna dargap gidende, düýerküji galdyrýarlar, açyp, şolaň arasynda goýýarlar. Bulardan näme hedef bar diýsen, eý musulmanlar, bulardan hedef birje zat, bir ýerde sehir etýärler ki, şu sehiri ewürip alyp bolmaýjak ýerden. Gafysyna bir zat etse, meselem, meň gafyma suw sepýär-de, men gel-akamda gafyma suw sepsem, batyl boldy. Emma gabrystanyň içinde äjele men şolary alyp gaýtmaly. Ölüki dargap gidýär ki, kimiň pikirinde, kimiň küýünde? Gaýrat edeýliň, eý musulman doganlar, raýat edeýliň. Biri-de sehre şemg diýýärler, hatarnaktarin sehrleň biri.

Iri iýen şo şeýtan bar ýa şoňaý musulman doganlar şon ýaly muharrep täsiri kän. Hudaý taala gorysyn. Adama zat ýok. Ýöne etdila diýip aýdýan. Porharlaň hiç bilýän zady ýokdur. Jyllaň da bilýän zady ýokdur. Auzubillahi mineşşeýtanirrajim. Bar porharlar jyn bilen işleýär diýýär. Jynlar da gaýyp bilmeýär.

Ensanlara pyham bar, emma patyşalyk ensan bilen jyna hemmesine. Hazreti Süleýman aleýhissalam aýyrylanda äsak daýanyp duran ýagdaýda aýrylypdyr. Bir ýyl äsak daýanyp durupdyr, pyhambar bolansoň mubarek jesedi dargamandyr. Bir ýylda jyllaryşyny görüp duran bolmaly, äsak ýaplanyp duranyny bilmändirler. Kuranyň, Kurany Kerimäňki okaýan aýatym.

Hä, biz gaýyp bilýän bolsak, mä lebisu fil azabil muhin, bir ýyl bäri ezýet çekjekgär-ä diýdiler diýýär. Bilýän zady ýokdur, eý musulman. Bilse-de, bir syry tasarrufatlar, bir zatlar bardyr. Ýa sen ýanyňda bir jyn bardyr, şeýtan bardyr, şondan habar çyny, sokan çyny ýetýändir, alhasyl ynanmaň. Eý musulman, men özüm biderek adam. Ýöne jamiäni aýtýan. Porhallar, Meň zenanam, siziň zenanaňyz, ýa meň doganym, siziň doganyňyz barsa, papaja bolup oturýandyr, hiç zat etmäni, bir zat ýazyp goýberýändir. Aňyrdan ulakan hyýanatlary bar. Nowker bolup jyllara ýykylmasy bar. Hatda şu öz kümmedimizde bir saher bar, bir otagy bar. Bärki sihr etmäne, doga almana baranlaryny kagyza ýazyp berip goýberýä, papaja bolup. Emma aňyrsynda bir otagy we oglalla keşp edipdir şony. Meň ýoldaşlam, Deşşüwi diýä, Deşşüwiňde tezekler otaga ýaýrap du, Kurany ýyrtyp ädik bilen depeleýän bolmaly, şoneý musulman doganlarym. Şi hyýanet ba, papaja. Papaja bolup gelip oturýa, ýazýa, aňyrdäki hyýanaty baý musulmanlaň. Oňam näme diýýär? Boýarygy bar diýýär. O näme sof köne bar, sakgaly bar diýýär. Aňyrdäki hyýanatyndan biziň habarymyz aý musulman doganlar. Oňam bärdäki adam daýaw bolsa, imanyna rasyh bolsa, imanyna paýbent bolsa, näme etýär? Fakat ýazyp berip göberýär. Haset ki bärdäki adam iman paýbent bolsa, porhanyň ýanynda näme işleýär, sehriň ýanynda näme işleýär? Ýöne

Onda äri heleý bolmaly. Siz ikiňiz bir-biriňiziň peşewini içmelidit diýýär. Baý aýtdy, baý aýtdy, men zenanamyň peşewini içdim, o-da meňkini içdi diýýär, eý musulmanlar. E şefa, sidige zar boldukmy eý musulmanlar, biz Kuran maka? Ýa eşeň tezegini iýdirip, ýylan iýdirenleri bar eý musulmanlar. Nädire ynsan bolýar şular, nädire musulman bolýar? Eý saherler! Eý musulmanlar! Eý zenanalar! Eý erki adamlar! Pygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ijtenibu es-seb'al mubikati, Ýedi däne heläk etýän günäden habardar boluň diýipdir Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam. Sahabalar aýdypdyr, Ýa Resulalla, hanamansuz günä näme? Ýedi däne kökiň gyrýan, biliň omurýan günä näme? Bize aýtsaň diýipdir. Şonda Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam aýdypdyr, Eş-şirku billah, Deslaba Hudaýyň gapdalyna şerik getirseň, bota Hudaý diýseň, sygra Hudaý diýseň, syçana Hudaý diýseň diýipdir. Ikilenjisi näme eý musulmanlar? Es-sihr, betdoga bermek, sihr etmek, jadu etmek diýipdir. Jadu etmek iki bolýar. Parh etmeýär, porhan bolup jadu etsin, Ýa musulman bolup hem saýasyny dargatmadan çyrim, baryp murajaýa etsin. Eý musulman Hudaýa iki diýeňden soňra ikilenji möhlek günälerden. Adam öldürmeden günäsi ýokar diýipdir. Üçülenjisi adam öldürmek, dördülenjisi reba iýmek, bäşilenjisi ýetimiň hakyny iýmek, altylanjysy kafir musulman bolşy watikan musulman syrtyna gaçyp gaýtsa,

Bu mesele juda dert daýy musulmanlar. Şoň ikilenjisi sehr. Hezreti Magtymguly Işan aýtýar, Hak bendesi haka çapar, ýaman öz pälinden tapar. Hudaýy ört öýliň. Ýeriň ýüzün müdiriýet edip duran Hudaý Taala bizi müdiriýet eder. Muşkilimiz hal etmäne Hudaýyň nawzubille güýji ýokmy? Hudaýyň duşmanyna ýykylýas biz. Pygambarymyz aleýhissalatu wessalam-da säher edipdirler, oňman ýatypdyr. Şonda Hezreti Jibraýyl aleýhissalam bilen bir ferişde geldi diýýär. Ikisi gürrüň edýär. Pygambarymyz-da bästerde oňman ýaty. Näme bolýar muňa? Oňa-muňa säher etdiler diýip. Nirde? Falan guýyň eteginde. Gidip getirdiler diýýär. Darak bar şana. Şoňa ah-çüh edip säher edipdirler. Hezreti Jibraýyl aleýhissalam gidýär, Hudaý tarapdan iki däne sure gelýär, fakat pygambarymyzyň säherinden çürim.

Eý säherler, eý porhallar! Size täsir etmez, çünki siz Kurany satdyňyz, siz Hudaýyň Kelamyny satdyňyz, meň gepime gulak asjakmy siz? Ýöne bir sähere aýtýan kim musurman bolup hemtaýasyna betdoga berýä, doganyna betdoga berýä, ýaman öz pälinden tapar. Görmeli bolar eý musurmanlar, ýeriň ýüzi Hudaýyňky. Her kim her kime göbermeýär, birmeden näýetirýär? Magtymguly sözlügin sen her bapdan, Dünýe çüýrükdir, tutdurmaz düýpden. Yzy nämeý musulmana? Aňyrsy gelmeýän gur boş kepden ondanka bir şawlap ösen ýel ýagşy. Gur keplemäýliň. Dindar boljak bolaýlyň. Hudaýdan gorkaýlyň eý musulmanlar. Adamdan gorkýas biz. Mämurdan gorkýas.

Innellezine keferu bizzikri lemma ja'ahum. Şuňa kafir boldular diýipdir. Pygamberimiz näme diýýär aleýhissalatu wesselam? Men ata kahinen aw arrafan. Porhanyň ýanyna barsa, o-da gaýypdan habar berýär, saňa palany doga beripdir, saňa palany edipdir, fasaddakahu bima ýakul, fakad kefere bima unzile ala Muhammedin sallallahu aleýhi wesellem. Şu Kurany Kerime ynanmaýar şol adam diýipdir. Her hilli musulman hesap edasyn. Maňa inan Gorana kafir boldy diýipdir. Biziň zenanalamyz eý musulman nobe ýetmeýä diýä. Porhallardan. Her obada da bar. Gynansaň daýy diýilim. Men iňki teleki terin ahun. Ýöne porhan ahunlardan da bar, karylardan da bar, garasylardan da bar. Zenanalardan da bar, erki adamdan da bar. Gynansaň gynanaýly. Ahunlardan da porhan bar. Ulamalar, muazzezler, muhteremler bäs jaýynda, ýöne bada, lebasyň suw istifade edýär. O hem baraňda-da babaja, emma aňyrdaky günäler bar eý musulmanlar. Şu Kurany Kerim ferişteleň içinde Hudaý Taala iňki Emin diýen feriştesinden iberýär.

Hezreti Adam aleýhissalamdan tä kyýamata çenli pygambarlar gözümiň nury, gawa adamlar ýüregimiň ýagy. Ýöne Hezreti Adam aleýhissalamdan tä kyýamata çenli Hezreti pygambarymyz aleýhissalatu wessalam ýalak mutmaýyn amanatdar ynsan ýok. Ondan üçin Hezreti Jebraýyl özüne Muhammedi inmeli diýipdir Hudaý Taala aleýhissalatu wessalam. Her gije didi inmeli däl. Her aýda-da inmeliler, her şäherde-de inmeliler. Mekge-i Mükerremede bolmaly. Ondan soňra-da Araz aýy bolmaly. Ondan soňra-da Gadyr gijede bolmaly. Hudaý Tagala şony dessur beripdir. Ikra bismi rabbikellezî halak. Kurany Kerim, eý musulman doganlar, Hudaýyň namesi şi. Hudaýyň SMS-i şi, eý musulman doganlar. Geçen selefler, geçen musulmanlar bir bäş däne zat sebäpli omruny tökedipdirler. Ýa Kurany okypdyrlar, ýa Kurany öwredipdirler, ýa Kurana pikir edip oturardylar diýýär, şeýlemişdik diýip ders alyp, ýa Kurany tefsir ederdiler diýýär, ondan soňra has bolmasa-da Kurana emel ederdiler diýýär. Şeýdip omur tökedilmeli eý musulman, şi jennetiň açary, şi Hudaýyň kefi. Mäşugasynyň SMS-ini hesp etmeýä, görýä. Emma guran ekenim şeý musulman doganlar. Göňlüm aýdar, halykdan galyp, gezsem daglar, daşlar bilen. Ýazygymy ýada salyp, ýüzüm ýuwsam ýaşlar bilen diýýär Magtymguly şany. Göwnüm isleýär diýipdir, gitsem dag-derä, ýüzümi ýuwsam, Abi Zemzem bilen ne gözümiň ýaşy bilen ýuwsam diýip hezreti Magtymguly Eşan şeý diýýär, Eý musulmanlar! Biziň zenanalarymyza näme etýärler? Biziň zenanalarymyz göwreli zenanalar. Siz porhalara barýaňyz. Sag-aman çagam bolsun diýip o-da bir suwa dem urýar. Şu suw näme eý musulmanlar? It ýalak. Bir itiň ýalagy bar. Şondan it ýalaýar. Şony gel akamda biziň zenanalarymyza bir iýip, biziň zenanalarymyz-da içýär sag-aman çagam bolsun diýip. Hatda biziň hasut hasut zenanalarymyz türkmen zenanalary näme diýýär, ýanyndakyny ýyksa boljak, her hilli günäk razy bolýar. O barýar näme, gara it getir, gara it gelýär. Hemmesi musulman, hemmäňiz doganymdyr. Maňa ejaza beriň, derdi açaýyn.

Gany bilen ýazylýar, eý musulman doganlar! Ýa şoňa meňzeş mähebbete haram aýtjakmy sen? Biziň türkmen zenanalarymyz sehr etjek bolanda porhallara näme etýär diýdik, awratyna Kuran ýazdyrýar diýmedikmi? Şu awratyna Kuran ýazdyryp otyrka göwsüni sordurýar diý, eý musulmanlar! Täki sehri güýçli bolsun diýip. Ahyrkyjysyny aýdaýyn, eý musulmanlar! Gözleň, şuny dähretsiz ellegert bolmaýar. Gözleseň ybadat. Şuny ullamamyzdan soňra biz nämäni ullaýly? Nämä hormat edeýli eý musulmanlar? Şi Eý musulmanlar, zenana barýar porhana, hemsaýasyny ýykjak diýe. Hem saýasyny ýykjak bolanda diýe, Gelýä men bilen näzdiki ýet diýe, bir säher bereýin ki, hiç bir ahun açyp bilmesin diýe. Ýatýa şo bilen. Ondan soňra enzal etjek bolanda jamy enzal edip, Hudaýa bagyşla, şo meni bilen Kuran ýazýaý. Eý, eý musulmanlar! Eý musulmanlar! Eý musulmanlar! Giden dönmez ýolundan, düşmez ýaman pälinden, diýanat halk elinden uçdy diýip aglaryn diýýär. Gözleň bir zat aýdaýyn. Eý jawanlar! Eý jawanlar, hadys bar. Men ra'a minkum munkeren. Hadys, Men ra'a minkum munkaran, her kim bir teleke zady görse diýipdir Pygamberimiz, Felýugaýýirhu biýedihi, eli bilen üýtgetsin şony tägyr bersin, etmesin. Eger başarmasa, dili bilen, bolmasa hatda eger ýüreginden narahat bolsun, we zalike az'aful iman, iňki zeýif tiri iman diýipdir. Eý musulmanlar, elimizden gelmeýär, ýogsam dabagyny çaljak.

Ya Resulallah bizden kabul et. Biz elimiz güýjümiz ýetmeýär olary öldürmäne. Ýogsam Hazret İmam Azam Ebu Hanife biziň merhet merje taklidimiz. Hazret İmam Azam Ebu Hanife aýdypdyr, Porhan seher etse diýipdir, toba et diýmäň, toba etjek diýse de kabul etmäň, tobasy ýok, şu zady öldürmeli diýipdir. Bir nefer gel akamda şu mat Porhany öldürse, Bir nefer gelip porhany öldürse, hiç mugada günäsi ýok. Bir mugada edip bilse, ýöne hökümetler bar, memleketler bar, ganuwlar bar. Biz başarmaýas. Hatda gal ýüregimizden narahaty boldy. Ýa Resulallah bizden kabul et. Eý musulman doganlar. Wah narahat bolýan zadym şaha. Bir öý salyp berse şu şeýdik günä edeniniň ýerine bir öý salsam işdik. Şu günäni edeniniň ýerine bir maşyn berilýän bolsa, Şu günä edelligi sebepli bir magam ýa bir serweti dünýewi ýetýän bolsa, näme diýýär, bir musulmanyň zendigisi narahat bolup, ýykylyp galýar. Bir gyz oglan ezdiwaç edibilmeýär. Bir erkek oglan ezdiwaç edibilmeýär. Bir tükan rownak tapyp duran tükan ýapylýar. Näme ele gelýär, eý musulmanlar şo bilen? Biz bir zaman Insany Mysyrmanyň üsünden geçipdir. Hezreti Süleýmany Ganuny diýip bir ulykan padeşa geçipdir. Padeşa-da bolsa dünýä allanmadyk geçenlerden. Pygamberimiz Aleýhissalatu Wesselam bilen ertebaty bardy diýe. Sultan Süleýmanyň, Sultan Selim hanyň ogly. Bir wagt Döwlet Osmanyň bir olakan godraty bardy diýe, ýeriň ýüzüne fakat men keplemeli, eslam keplemeli diýerdi diýe. Soltan Süleýman ýaş wagtynda ýigrimi ýaşa ýetmäkä soltan bolýa, o hem kafyrlara, Rum tarap, Italiýa tarapa name ýazmana durýa. Ýa Mysyrman boluň, ýa maliýat berdäň duruň diýip. Şonda Italiýa tarapy Rumyň patyşasy Gelahamda Soltan Süleýmanyň sefirini öldürýär. Şonda Soltan Süleýman diýýär, Eýuktelu sefirul islami we ana haý? Mysyrmanyň, islamyň bir sefirini öldürýän derhal eken, men ýeriň ýüzünde ýaşapman diýip, hökümetini ýykýar şoňa ey, mysyrmanlar. Ýeriň ýüzünde bir ýerde eşdilse, Dowlet Osmanyň wagtynda bir ýerde eşdilse, bir musulmanyň, bir musulmanyň gyzynyň köneginden tutulypdyr, bihormaty edilipdir diýse, şo adamyň özi däl-ha, şo keşberi bükülli hökümetini ýykardyla diýä. Orzaň ýok sen musulmandan hemaýat etmäňe diýip hökümetini ýykardyla diýäý musulmanlar. Biz öz türkmen zamanynda türkmen sährada ýaşap biz aslynda hiç zady erkimiz ýok. Birde şuny biliň eý jawarlar. Biz şuma täzelikde görýäsde in hemme futbala zada bir wagt goýýas. Şuma Messi diýip biri bardyr şeýtan. Ýehud şu der asly musulmanlar. Biziň jawarlarymyz maşynda şoň adyny ýazdyrýar. Şuny biliň, musulman biz gaýratymyz bar, Hudaýyň ýanynda ezzetimiz bar, ýeriň ýüzünde-de azym bolup ýaşamaly, azamatly bolup ýaşamaly. Messi ýaňy bir aý mundan owçe Israil we Felestin äwwela Gibleýi Muslimini ýykjak bolup durlar. Biziň zenanalarymyz saçyndan tutup durlar Beýtulmugaddesiň döwründe. Arkasyna tüfeň gurnasy bilen biziň aýallar gollarymyzyň arkasyna berýärler. Bir milliard sekiz ýüz million musulman, üç bölsek, Alty ýüz million nişan näme borsak, zenana borsak, alty ýüz million çaga borsak, alty ýüz million erkegiň arasynda gelakamda bir zenana şeýle diýlip dur. Messi Israila bir million dollar hediýe berdi diýe. Fakat faaliyetiň güýçlendirmeden çyryp. Sen gelip şoň adan tutýaň, maşyny ýazýaň, olahan bir gaýratydyr. Seherden çyryp däl, ýöne radyma düşüp tuka aýdaýyn, wezifämi bitireýin diýdim. Eý musulmanlar! Salaheddine Eýýuby Beýtulmugaddesi feth edende, şonda gije aýlanardy diýen musulmanlaryň çadyryna. Şonda gijäň bir wagtydyr, emma musulmanlaryň çadyrynyň birinde zikir edilip durandyr, birinde Kuran okulyp durandyr, birinde täheçjut okulyp durandyr diýýär. Ahyrda-da Salaheddine Eýýuby aleýhir-rahma Beýtulmugaddesi kafirleriň elinden alan beýik öwliýa şahsyýet bir çadyryň deňesinden geçdi, ses ýok, Şeýle gözledi diýýär hemmesi ýaty. Duşman şu çadyrdan bize garşyn çykyp gaýtýar diýip diýýär. Gafyl ýerden bize ýykylýas. Biz eje bolmaly musulman doganlar. Biz öz doganymyza arka çykmasak, hemsaýak arka çykmasak, onda biz zelil bolarys. Hezreti Eli bilen Hezreti Muawiýanyň arasynda bir uruş bolýar. Hezreti Osman radiyallahu taala şehit bolýar. Şoň ganly basymrak almaly diýe Hezreti Muawiýe Hezreti Aly diýip bir mukdar tahyr edeýli, Men täze halyfa boldum, täze başdak boldum. Men gan dökmäýin, turandan gan döküp başlady, Aly diýerler diýýär. Ikisi-de ýogsam Hezreti Osmanyň ganyndan çyryň. Husumete şahsy ýok. Şu taýda bir munafyklar iki faryka, iki tarapa gir etýär, iki tarapa girjeşýär, dehalat edip, Uruş turuzmanda durýar. Iki tarapdaky mynafyklar we kän-kän sahabalar-da şehit bolýar şonda. Ähli sünnetiň akydasynda ikisiniňki-de makbul, ikisi-de Hudaý Tagalaň ýanynda tutulmaýar. Ýöne şu Hezreti Äli we Hezreti Muawiýa razyýallahu tagala anh, olahan uruş bolýar arasynda. Şu uruş bolup duran ýagdaýlarda Rum tarapdan padeşasy bir däne name iberdi diýýär. Hezreti Muawiýa, Eý Muawiýa, eşitdim Aly bilen seň araňda bir husumet bolupdyr, bir zat bolupdyr diýýä. Bir uruş bolupdyr. Isleseň diýipdir, men bir leşkeri ibereýin seň ýanyňa. Isleseň saňa kömekçi bolsun, Äliň kellesini getirsin, saňa hediýe edip bersin, şo leşgeri men saňa ibereýinmi? diýdi diýýär. Şonda hezreti Muawyýa näme diýipdir? Özi ragyp bolup otyýar. Eý, falan kafir diýipdir. Ýallaly bolarsyň diýipdir. Şu, şu keleme gelipdir. Ýa lal bolarsyň, gysypjyk oturarsyň, ýogsam-da men süňňüsiňe bir leşgeri ibererin ki, Älik saňa kelläňi hediýe edip getirsin. Dogan doganyň arasynda uruş bolar-da diýipdi. Dogan dogan özi oňşar diýipdi, dehalat etme diýipdi. Iki däne dogan biz diýipdi. Uruşsak-da, eslam özümiz ýaraşdyrar diýipdi. Saňa ehtiýajymyz ýok diýipdi. Dogan bolsa ol urşar urşar ýaraşar yzynda diýip diýýär. Ýöne bir zat ederin diýip diýýär. Ýene şu pişnahady maňa berseň bir leşkeri ibererin saňa garşyn Älik şeýle ýamanlyk etýäň dämi? Älik seň kelläň hediýe etsin diýip diýýär. Olar üçin dogan eý musulman doganlar. Bir nefer ýer satyn alardy diýýär. Ýer satyn alanda şoň içinden gyzyl çykardy diýýär. Eýesine öwürip bermäne barardy diýýär. Men ýer satyn aldym, içindäki gyzyl satyn alamak diýip. O ýeriň eýesi diýýär, ýok men içindäki hemme zady bilen bile satdym, özüňki bolsun diýip. Hatda şu zadyň üstünde, şu hemmetiň üstünde, şu mähebbetiň üstünde datkalaşardylar diýýär. Datgalaşypdyrladam, gazy-da musurman, reşbe iýmeýän, zat etmeýän. O-da diýdi diýäý musurman, Siziň ikiňizden-de galsyn, işdi çagaňyz bolar, oň gyzy bolmaly, oň ogly bolmaly. Ulalar ezdewaç eder, şoňa sermaýa bolup galsyn diýerdi diýýär. Musurmanlaň bir zamany geçdi diýýär, üstünden musulmanlaň ýaşaýan ýerinde bir gyz bolsa, bir effetli gyz, gözleň, Ferhengi Islamymyz agtar eýleýin. Musulmanlaň üsünde bir zaman geçdi diýýär, musulmanyň derwezesinde iki däne kakylýan mady diýýär. Bir ulakan kakylýan, bir kiçijik kakylýan. Erkek bolsa ulakan kakylýany kakardy, erkek çykardy diýýär. Zenana bolsa kiçijik kakylýany kakardy, zenana çykardy diýýär. Şeýdip haýany saklardylar. Musulmanlaň bir zamany geçdi diýe üsünden her kimiň durmuşa çykan bolky yzy bolsa türkmenleň üsünden şu kanun geçipdir. Gapsynda bir çyra ýantdy diýe. Oham her kim şu gije gapsynda çyra ýaksa belli şol öýde bir durmuşa ýeten gyz bar diýip oň adyny-da soramardyla, oň awadarlygyny-da soramardyla, kimdigini-de soramardyla falan ýerde bir öý bar şoňa baramyl diýip oşo muwafak-da bolardyla haýaly effetli-de çykardy diýeýin musulmanlar. Biz azym ütdik, azamatymyz bady, azamatymyz nämä galdy, musulman doganlar, nämä guwanmaly, nämä begenmeli, toý tutup begeneýlimi, zenanalymyzy şeýdilip dukaý musulman, Kurany Kerimi şeýdilenden soň eý musulmanlar, öldürilmeliki olar, Hudaý Tagalaň ýanynda, şeriýetiň ýanynda-da zerre günäsi ýok şolary öldürmek. Oho muny neýleýin eý musulman, narahat bolýan ýerimiz şuda, adam günäh edýä, günäh edende Hudaý Tagala örtýä, şolary Kurana şeýdip dursada ýanyna baraňda meýmun bolanakda şolar.

Hazreti Mowlana näme diýýär? Enderin ummet nebut meshe beden lik meshe dil buwat eý zolfeten. Olaň ýürekleri şeýtanyň ýüregi bolupdyr. Olaň ýürekleri ýylan bolupdyr. Olara sen her hilli doga edeniň bilen, olar hidaýata düşüp bermär. Çün Kurany bi hurmaty edenden soňra şeýle. Ýöne aýdyp bereýin eý musulmanlar, olar özünden utananak, şekiliniň üýtgemediginden utananak, lebasyndan-da utananak, hatda gal biz utanaýlyň. Eşdilip du. Şu gürrüňlerde horafat däl, kyýamatda ýakam tutulmar ýalak aýtdym. Kim? Pul alýan adam ýa porhandyr ýa porhana agzyny ökünýän adamdyr. Ýazýan zatlar birapyt zat bolsa düşünip bolmaýan zat bolsa şolardyr. Namährem bilen halwat edýän bolsa ýene şolardyr. Gije bakýan bolsa ýene şolardyr. Pullyýan bolsa ýene şolardyr. Ýeke gelýän bolsa ýene şolardyr. Könek getir diýen bolsa, äks getir diýen bolsa ýene şolardyr. Alhasyl, rahatjyk baranda, şumal biziň özümiz-de ýazyp berýäs. Her ýerde dogamyz okulsa, müň ýyllanda okulsa hiç kim irad edibilmeýär. Kurany Kerimiň özi şyfaýy musulmanlar.

Ähli sünnetiň dininiň akydasyny bileýliň. Insana musulman äwwel okymaly. Ähli sünnetiň akydasynda şi. Okymaly. Oky mana başarmasa, bisawat bolsa başga bir şoňa okymaly. O-da tapylanak düzde gezip beren mal garaň üsünde bolsa, onda doga dakynmaly. Doga üçülenji mertebede ýaty.

we iň ahyrky merhelede ugrun ýitireňde ýazyp berilýän zat, öňçe özüne tälim bermeli, özüň okynmaly. Tähsinatynda aýdyp bersem eý musurmanlar, Bismillarrahmanrahim hemme zadyň dermany diýdik, hemme zadyň-da ýoly diýip aýtdyk. Bir-ä Bismillarrahmanrahim, otursaň-tursaň şo Bismillarrahmanrahim kän aýtmaly. Bir-de Şuny biliň, bäş wagt namaz, şu diniň sütuny hätmen bolmaly. Sen her hilli ahun getirahumdy öýüňde okudanyň bilen, her hilli Kurany Kerimi syfalanyň bilen, tesbi aýdanyň bilen, namazyň geçýän bolsa, ýene seň öýüňe şeýtan we sehr teserruf edibilýär. Bäş wagt namaz erkek bolup gaýym bolmaly. Arazak gaýym bolmaly. Bir-de, ýaňky aýtýan gürrüňlem, Sureýe Fataha, Inşallah men peýişlerde-de goýlar, kanallarda-da goýlar, geljek hepdede inşallah şeýle goýlar. Gelip bilseňiz-ä febiha, gelip bilmeseňiz-ä Sima Islam-a kanalyň adresi, peýjiň adresi bardyr. Hemme dertleň dermanyny bi surete mektup aýdylar. Ýöne bärden rahatrak etjek bolsak Sureýe Fataha, Aýatul Kursi, Ämenel Rasul ta ahyr, Sureýe Mubarekeýe Ýasin,

Aýatul Kürsi, Amener Resul Tahyr, Ýasin Şerif, ondan soňra Sureýi Mubarekeýi Haşr, Ohamda başarsaň Sureýi Dohan, Sureýi Yhlas, Felak Nasi zol okyp dursa bäş wagtdan başga ha, ybadatlaryny bitirenden soňra şu zatlar zol okyp dursa kyrk güne ýetmän öňki zendegisine ýeter. Kyrk güne ýetmän bereketde ýaşar. Ýöne sehr bolmany bilen-de, Messe şeýtana da kän ýerde gir etýä messe aşaga de gir etýä gaýrat ediň raýat edeýliň eý musulman doganlar yhlas edip oturdyňyz Hudaý taala siziň din dünýäňizi abat etsin maňa hormat edeňiz ak maňa hormat däl eý musulmanlar dine hormat kitaba hormat Kurany kerime hormat Bişek Kurany kerim sizden razydyr Hudaý taala sizden razydyr Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam sizden razydyr Inşallah kyýamatda syrat köprüden Kurany kerimiň Hemaýaty bilen Kurany Kerimiň nury bilen sag-amanjak geçip, Jennetde Pygambarymyz Aleýhissalatu Wessalam bilen bereketde, hoşlukda daim ýaşamak hemmäňize nesip etsin inşallah. Essalamu Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuh. Ahyru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Pir Agajan Illahi Amin.